Үтүө киэһэлин күндү доҕоттор, ыҥырыылаах ыалдьыттар! Үтүөкэн мин дойдум үлэһит дьонноро, үөрүүлээх киэһэҕэ түмсүөҕүҥ, Ааспыт дьылы айхаллаан атаарыаҕыҥ биһиги. Үүнэр дьылы үөрүүнэн көрсүөҕүҥ, сүрэхпит баҕатын олоххо киллэрсэн. Үлэттэн дьолбутун булуоҕум, күргүөмнээх үлэнэн эйэни уһансар биир модун санаалаах буолуоҕуҥ. Саҥа дьылбыт салаллан кэлэн, дьолу-соргуну тосхойдун, дьоллоох олоҕу киэргэттин, дьолу-соргуну тупсардын. Саҥа дьыл аҕаллын эһиэхэ самныбат саргылаах дьыаланы сиргэ баар хас биирдии киһиэхэ үлэттэн дьоллонор үөрүүнү. Бүгүн биһиги нэһилиэккэ саамай долгутуулаах сылы түмүктүүр сыл бастыҥнарын чиэстир түгэммит үүнэн кэллэ. Эҕэрдэ бииргэ тылы биэрэбит Амма нэһилиэгин баһылыгар Степан Степанович Соровка. Үтүө кэһэнэн күндү ыҥырыылаах ыалдьыттар, номинаннар, нэһиликпит киэн туттар дьоно-сэргэтэ, бүгүн кытыктан долгутуулаах күн буолла. Мин нэһилиэк дьонун-сэргэтин аатыттан Бу бэҕэһээҥҥиттэн саҕаламмыт нэһилиэк киэн туттуута сыл бастыҥнара номинацияҕа кыттыбыт уонна кыайыылаах тахсыбыт номинааннары итиитик истинник эҕэрдэлиирбин көҥүллээн быйыл бары биллэр бириичинэнэн биһиги ылбытын маннык түмүктээн эрэбит уратытык диэхэ наада онон бары өйдүүбүт Уоннаттан быйыл айыы уратыбыт диэн интернетпит үрдээҕи күүһүрэн эрэр ыллата былырыын холобура арыы төмөртө курдата быйыл ордук курдук иннинэн быйыл аныгы систиэмэнэн дьонтон хаасыбаккабыт бу интернетинэн туһанаммыт бастыҥнарбытын быһаардыбыт итиннэ биири тоҕулаан диэххэ наада Бу кыттыы диэн бу куоластанан кыттыы диэн аҥардас кыайыылааҕы эрэ баһарыы буолбакка, бу биһиги нэһилиэкпит киэн туттар, бастыҥ инники күҥҥэ сылдьар дьоннорун чиэстээһин, кинилэри ааттааһын буолар. Биһиги дьоммут-сэргэбит билигин бу биир күн иһигэр бүтүн республика улуус эрэ буолбакка, Саха сирин үрдүнэн ааттара ааттанна, дорҕоонноохтук уонна сүрдээх киэҥник. Ити биһиги уопсай кыайыыбыт нэһилиэкпит кыайыыта буолар дии санаата. Онон мин манна кыайыылааҕы даҕаны кыттырылаах баары курдук саналаабаппын. Мин холо биир бэйэм бу куоластааһыҥҥа барыгыт ыар куоластаабытым, хас киһи баар да барыгыт ыар куоластаабытым, үөрүүбүнэн, иккилиибинэн. Онон манна биирэ ити Валяларыгар этиэхпин баҕарабын ити кырдык дьоммут нэһилиэкпит дьоно үрдээх үлэһит дьонун биллэр нэһилиэкпит эгэҕэ даҕаны республикаҕа инники тыа хаастымыһынньытыгар инники сылдьар биир бастыҥ нэһилиэк буолар улууска оттон эчэ да барыллыбат холобура тыһынча тоҕус икки тыһынча уон тоҕус сыллаах түмүгүнэн биһиги нэһилиэк бааһынай хаһаайыстыбалара республикаҕа үһүс көрдөрүүлэриттэрэ. Ити улахан ситиһи булар. Онон биһиги бу күннэтэ көрсөр, күннэтэ алтыһар дьоммутун көннөрү үлэ-хамнас курдук көрөбүт, кыһаммаппыт. Онтон дьиҥнээх ыраахтан көрдөххө, толкуйдаан көрдөххө, кини үлэлэрин-хамнастарын сыаналаан көрдөххө, бу улахан ситиһии. Нэһилиэк эрэ ситиһиитэ буолбатах, Бу улуус Саха сирин дьоно-сэргэтин ситиһиитэ. Эһилекпит дьоно былыр-былыргыттан тыа хаһаайыстыбатын өрө тутан хайдан кэлбиппит. Атын дьарыкпыт суох, онон туох баар баайбыт, аспыт, үөлбүт, оҕолорбут, доруобуйабыт барыта бу сүүһүттэн астан кэлэрин бары бэккэ өйдүүбүт. Итини таһынан бу кэнники сылларга биһиги нэһилиэккэ общественнай хамсааһына поддержкалар инниттэн бастыҥ общественниктарбытын, бастыҥ үйэлээҕи үйэтитээччилэрбитин, ыччаттарбытын бу ырыынак гына сибээстээн бастыҥ дьоҥҥо өҥөнү оҥорор Услуга диэн баар, оннук биһиэхэ эмиэ хайдан иһэр. Ити дьоннорбутун биһиги сыаналыырбыт уонна инники өрө тутарбыт наадалаах. Той этэргин, ити биһиги хайдыыбыт төрдө буолар. Историябыт буолар, инники хайдыыбыт буолар, төлкөбүт буолар. Онон бу дьоннор ааттара аһылҕата ааттана туруоҕа. Быйыл эһиги ааттанныгыт, быйыл биһи эһигини өрө тутабыт, биһи эһигини ааттыыбыт, инники инники ыктабыт. Эһиги баҕар атыттар ааттаныахтара, ол гынан биһиги нэһилик бөтөнө үрдээх үлэһит, манна номинация тиксиэн сөптөөх дьоннор үрдээх элбэхтэр. Онон быйыл эһиги ааккыт инники ааттаммыта эһиги ситиһигит буолар, онон бастатан туран эһиги өссө төгүл эҕэрдэлиирбин көҥүллээн. Эҕэрдэлиэҕи баҕарылларбын нэһилиэк дьон эргэтин аатыттан бүгүн кэлбиккитин, кыналан кэлбиккитин, бу төһө даҕаны хамсыр кэм буоллар Дьөгүмсүөй баайдах дьэ симэнэн, кэргэнэн оҥостон кэлбиккиттэн биһиги наһаа үөрэбит. Уонна оттон билигин дьэ номинациялары туттарыыны саҕалыырбын көҥүллээн Саха Өрөспүүбүлүкэтин Таатта улууһун Амма нэһилиэгэ муниципальнай тэриллии дьаһалтата Бастыҥ өҥөнү оҥорооччу икки тыһыынча сүүрбэ анал аат хаһаайына буолар Харлампьев Николай Михайлович. Николай Михайлович бу балачча сааһыран бу олордор таах илиитин сиэлигэр уктан баран олорбокко, ытпакка, нэһилиэгим туһа, дьонум, оҕолорум, сиэннэрим туһа диэн хасыатыттан киэһэҥ олох хамсанан, нэһилиэккэ бу өҥөнү оҥоруу диэн, ол аата услуганы оҥоруу диэн, бу үрдэ наадалаах. Дьиҥинэ биһиги бары абыранабыт, бары туһанабыт. Кини сылаас умтууларын бары кэтэ сылдьаммыт буолуо. Кини билим быйылгыттан ыла төһө даҕаны саахардын дьиэ олордор, бу хосу санаан ылынан массыынаны, көлүөһэни оҥорор Мастерской аһынан сүрдээх үчүгэйдик нэһилиэккэ туһалыы олорор. Онон Михаил Михайлович эйиэхэ улахан махталы кытта дьабы Гимнастия туттарабын көҥүлдэн. үйэлээҕи үйэтитээччи икки тыһыынча сүүрбэ аналаат хаһайына буолар Канаева Анна Николаевна. Бу үөрүүлээх туһанан киниэхэ бу

Идэтигэр бэриниилээх икки тыһыынча сүүрбэ аналаат иҥэриллэр Василия Василий Васильевичка. Алабау заехал были бу сибээспит тупсан уоппут эмиэ тупсубута сибээспит тупсубута уот туп нэһилиэк ото тупсарыгар билигин даҕаны сүүрэ-көтө эдэптии эрчимин ыһыктыбакка сүүрэ-көтө сылдьар киһибитигэр олох эйиэхэ бу махталбыт бэлиэтин номинация кыайбыккынан туттарабыт уонна өссө даҕаны нэһилиэгин туһа диэн дьонун-сэргэн туһугар олох тэппит атаххын ыһыктыма куруук маннык биһиги кытта доруобай этэҥҥэ буол туттарабын дэгулдаан Бастыҥ бааһынай хаһаайыстыба икки тыһыынча сүүрбэ аналаат иҥэриллэр Канаев Павел Николаевич хаһаайыстыбатыгар. Бу Павел Николаевич тоҕулан этиэм этэ бу кини ылбыт соругун тиһэҕэр тиэрдээн ылбыт эбэһээтистибэтин граны ылбыта кини Саха Республикатын гранын ону бартын тиһэҕэр тиэрдээн атаҕар туруораан дьону сэргэтин үлэтэ хамнастаан От аанын бэйэтэ дьоҥҥо өҥө оҥорон эмиэ таксилаан, дэгиттэр, нэһилиэгим туһа диэн биир патриофут буолар, онон Павел Николаевич Көбүөрүнү кытта бу Тагнасия Кайлаҕа туттарабын көҥүллэн. Амарах сүрэх икки тыһыынча сүүрбэ анал аатын эрэллэр Попова Клавдия Николаевнаҕа. Клавдия Николаевна бу сылларга да тулурдаахтык, инигэ олоххо дуккүөрдээхтик, иннин диэки олох тэҥҥэ хаалсыбакка, олох кытта тэҥҥэ дьону эһэргэни кытта куруук инники дьарыктан биһиги үрдээн киэн туттабыт. Билэрбит курдук кини үрдээх улахан дьиэ кэргэн ийэтэ, эбээтэ барытын үптэ үчүгэйдик тутан хаһаайыстыбатын көрөн, оҕолорун сиэннэрин барытын көрөн олорор. Ону таһынан кини баар кыһалҕалаахха барыларыгар көмө, көмө сүбэ-саргы булар. Хаһан даҕаны киһи көрдөстөн аккаастаммат. Онон бу номинацияҕа кирдигэн үрдээх итэҕэтиилээхтик кыайдыҥ амарах сүрэххинэн. Онон дьэ бу номинация хаһаайкатыгар эйиэхэ махталы кытта туттарар көҥүллээн.

Кучукова Светлана Павловна хаһаайыстыбатыгар. Кучуковтар дьиэ кэргэттэрэ бу бааһынайтан ураты биһиэхэ элбэх личнэй подсобнай хаһаайыстыбалар бааллар, онтон биир бөдөҥнөрө Кучуковтар дьиэ кэргэттэрэ буолар кинилэр Бу төһө даҕаны эмиэ сааһырдарбыт диэн хананнаннар хананмаккалар бу дьиэлэрин-уоттарын, оҕолорун сиэннэрин барытын көрөн-истэн, онуоха элбэх сүөһүнү тутаннар, сүрдээх быр-бааччы Светлана Павловна бэйэтэ сиэннэрин көрөн, оҕолорун биэбэйдээн билигин даҕаны. Онон киниэхэ биһиги холобур оҥостобут Светлана Павловнан Олох бу хамсык да буолан уустук да кэмнэр буоланнар олох сүөһүгүн аскын бараама, тоҥҥун сэргэҕин үрүҥ аһынан күндүлээн куруук иннигин аһата, сиэтэ олоор. Онон эйиэхэ бу номинацияны эҕэрдэни кытта туттарарбын көҥүллээн.

Бастыҥ дьиэ кэргэн икки тыһыынча сүүрбэ аналаат туттараллар Зоя Сафроновна Егор Михайлович Васильевтарга. Зоя Сафроновна уонна Егор Михайлович эһиги нэһилиэк киэн туттар эдэр ыала. Билигин бу кэмнэргэ дьиэ туттан, олох олорон, оҕо көрдөрөтөн, үрдээх уустук кэмнэр олгоммын биһиги ыччаттарбыт инникилээхпит, кэскиллээхпит, маннык, маннык ыаллар, эдэр ыаллар баар буоланнар, ыччаттар баар буоланнар, олоххо активнай позициялаах буоланнар, инникигэ иһин киэн туттар ыччаттарбыт

Бастыҥ ыччат икки тыһыынча сүүрбэ аналаат иҥэриллэр Заровняева Клара Михайловнаҕа. Клара Михайловна биһиги кэлитэбит, дьаһалтабыт сүрүн тутаах үлэһитэ, тыа хаһаайыстыба исписэлииһэ, тыа хаһаайыстыбата бу биһиги нэһилиэк инники хайдар кэскиллээх халаата буолар, ону барытын иилээн-саҕалаан, бааһынайтарбыт кыһалҕаларын күннээх кыһалҕаларыгар тиийэ тааһынай хаһаайыстыбаларбытын барытын көрө-истэ үрдээх грамотнай, үрдээх аккуратнай специалист биһиэхэ үлэлээн үлэлии хамсыы сылдьар уонна үрдээх кэскиллээх киһибит. Онон Клара Михайловна эйиэхэ эҕэрдэнэн кытта бу номинация кыайылаҕын туттарарбын көҥүллэбин.

за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Саха-Якутия, министр Александр Атласов. Үбәк Петрович биһиги нэһилиэкпит биир тутаах тэрилтэтин халайаччыта. Биһиги быйыл үрдээх үлэ-хамнас барда, ол курдук чииптээһин да барда, вакцинациялааһын да барда. Ону барытын биһиги ветеринардарбыт үрдээх ити уһабастаахтык үлэлэрин толороннор быһылы түмүктээтилэр онон бу наҕараада киниэхэ мин долгуйан тураммын туттарабын министр наҕараадатын бэҕэрдэни кытта махтал кытта

отличник ветеринарной службы аатыгар идилибите онон агардарыаркайын ол санааһыгын оттон кини бэйэтэ сүрдээх скромна киеваларын быһытынан ытык кыалга туттарбыттара үлэтигэр онон дьон эргэ баарга иһиннэрэбин быйыл алексеевдер отличник ветеринарной служба буолла агардарыаркай институтугун ону таһынан бу ведомственнай грамотаны киниэхэ тиксэриэхпит

Кэллилэр, онтон дьиэтигэр дьэбит бүгүн туттарыахпыт. Бэһи Баһылай Гөрөһү да уһуйдаан убаастыыр киһибит. Төһө да ыарахан ситуацияҕа олордор, иннааһааны түһэрбэккэ олоххо тардыһыннан, оннуттан бу кинини урукку үлэтин-хамнаһын билигин даҕаны кэлэр кэмчээри ыччат сыаналыыр, кыттыыр, туттарыахпыт.

В связи с подведением итогов 2020 года министр Сахамин Афанасьев. Дарья Егоровна бу биһиги орто оскуолабыт биир инникин аҥата учутала, киниэхэ бу министр бэйэтинэн грамота ыытта. Биһи оскуолабыт үлэһиттэрэ бу экологическай хамсааһыҥҥа үрдээх дьиҥэтик кытталлар. Онон биһиги Дарья Егоровнаҕа эмиэ соҕустаах күҥҥэ туттарыахпыт.

по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Председатель Ефимов. Бары билэргин курдук быйыл быыбардар ааспыттара эһиил эмиэ быыбардар буолуп балалар. Онон биһиэхэ үрдээх компетентнай диэххэ наада олохтоох быыбарнай комиссиялииддер ону кини үлэтин саналаанар бу үөһэ халалтатыттан бочуоттаах грамотаны мен Ирина Ивановнаҕа туттарабын көҥүллээн

Сарган Васильевич эмиэ биһиги инники кэскиллээх каадырга. Кини былырыын спортсмен, бастыҥ спортсмен буолбута. Выпуллаабы Хочуоттаа грамотанан ыыларга чөлүгүллээн туттар ситиһилэннэ, эҕэрдэ буллун.

Саҥа дьыл ураннара тыаһыахтара. Саҥа дьыл оҕус сыла иһэр. Оҕус сыла биһиэхэ үрдээх чугас тыа дьонугар. Бастатан туран иккиһинэн буоллан оҕус үрдээх үлэһит. Дьиэ туга онон биһиги инники ыылга үрдээх дьүккүр биһигини үрдээх дьүккүрдээх үлэ хамнас күүтэр. Иннигин тиги дьулуйбуппут куту дьулуйа туруохпут, үлэбит-хамнаспытын ыһыктыбаккабыт, өссө да инники сайдыыларга баран иһиэхпит. Оҕус уонна иккиһинэн доруобай кыыл, онон биһиэхэ кэлэр үүнэр сыл доруобуйаны аҕаллын оҕус курдук. Уонна оҕус сүрдээх плодороднай кыыл диэххэ наада. Онон кини элбэх төрүөҕү аҕаллын, Элбэх нэһилиэнньэбит дьон эһэргэтэ элбээтинэр, оҕо-уруу үөскээтин диэн кэскиллээҕи аһыныаххайын, оҕуһунан үбээстээн уонна биһиги бу быйыл бэлиэ сыл бэлиэтин оҥордубут, номинация туттарабыт. Ол курдук атыыр оҕустаах

Онон барытыгар дьэ тоҕус сылынан эҕэрдэ. Хорохторго биир да оҕус суох, орох ыалларга элбэх оҕустаахта, биир эрэ буолбатах. Онаһаама элбэх оҕустаах биһиэхэ ким буолуо нэһилиэккэ? Эгин тайырыбыты. Ама элбе оҕустаах эха бириз туттарыллар, номинация туттарыллар. Ол курдук, бэлиэ сыл бэлиэтэ номинация туттарабыт. Чычымах КПК коллективигар директор Иванов Иван Радиковичка. Ама элбе оҕустаах

Быйыл Улуу Кыайыы сэттуон биэс сыллаах юбилейнай сыл ааста. Ону бары билэбит, өркөһүрдээх, таһы өрөкүүрүүлээхтик нэһилиэк дьоно ис сүрэхтэриттэн ылынан атаардыбыт, дьоннорбутун ахтан аһардыбыт, ити аҕаларбытыгар, эһэлэрбитигэр бэлиэ плиталары туруордубут, Онон биһи киинэрин куруук өйдүү-саныы, киинэр сырдык кэриэстэрин мөссүөннэрин куруук өйдүү-саныы сылдьыахпыт. Бу бырааһынньык күн киинэри ахтан санаан ааһарбыт хайаан да наада диэн аныыбыт. Уонна оттон бу сэттэ уон биэс сыл диэн мээнэ ыйпара буолбатах. Сэттэ уон биэс юбилейдаах ыйпара. Манна кыайыы оҕолоро төрөөбүттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс төрдөн биэс сыллаахха. Онон биһи нэһилиэккэ кыайыы оҕолоро бааллар. Эттон Бестен ровно быйыл юбилейдаах ыалга туолдулар. Онон дьэ кыайыы оҕолоругар анал бэлиэлэри, махтал суруктары туттарарбыт туттарыллар ытыктабыллаах Александра Терентьевнаҕа кыайыы оҕотугар сэттон бэс сылынан сэттон бэс юбилейдаах алынан сааһынан Кыайыы оҕото бэлиэ кыайыы сылынан туттарыллар Антонина Степановнаҕа. Инник заявление туттарар көҥүллээн Полина Прокопьевнаҕа. Аны хэттон бэйин тоҥточчу буолла. Өссө төгүл барыгытын бүгүҥҥү бэлиэ күнүнэн бары наҕараадаламмыттары, ааттан ааттаммыттары итиитик истинник эҕэрдэлиибит. Бу итиһиигэ тэһиэхэ, өссө итиигэ үлэҕэ-хамнаска кынаттаатын, күүс-уох биэрдин, инникигэ олоххо дьулууру биэрдин. Оҕолоргут, сиэннэргит, нэһилиэккит туһугар үлэҕэ-хамнаска хаһан даҕаны мөлтөөбүтүн ахсаабатын куруук инникиги куруук инники куруук кэскилдээҕи үлэлии-хамсыы ол дьаргыттан биһиги үрдээн киэн туттабыт биһигини иннибитигэр уктар дьоннорбут онон бу сылы маннык хитиилээхтик түмүктэр нөсүтүк эҕэрдэлиибит кэлэр сыл эһиэхэ бары үтүөнү кэрэни сырдыгы дьаайа турдун саҥа дьылынан саҥа дьолунан